Halallyk kyssalary. Göräýmäge ilkinji ädimler işiň soňundan has kyn we zerur. Öňüňde maksadyň anyk bolsa, ýöremeli ýoluň, barmaly ýeriň, ýetmeli menziliň kynasy büremek, hem-de şol ýolda uly gaýrata bürenmek isleýän bolsaň, ilkinji ädimleriňe uly üns ber we egsilmez güýç sarp et. Ilkinji ädimlere sarp edilen yhlas bize goşa-goşa gaýrat eçilýär. Gursagymyza ynam guýýar. Kalbymyza umyt. Gyna garamazdan, bizi ahyrky maksadyň gyzyklandyrýandygyna garamazdan, ilkinji ädimlere kembaha garamalar bilen her indiki ädimi, aňymyzda berýän pikirler, toplanan tejribeler bilen ýene-de berkidip, ösdürip, öňe ynamly ätlemek gerek. Şeýle bir hikmetli söz bar, Niýet nirä öwrülse, aýaklar hem şol tarapa ädilýär. Yza öwrülme, Saga-sola dönme, maksadyňa tarap diňe öňe ýöre. Ýaňy ýörjen-ýörjen çaga ilkinji ädimlerinde tiz ýadap, büdräp, bizar bolup oturýar. Emma biz tebigy durmuşymyzdaky tejribelerden bilýäris ahyry, şu büdremeler, säginmeler ömrümize. Biziň soňra batly ýöremegimize, ylgamagymyza get. Biz bolsa, howlugýarys, gyssanýarys. Soňky netijeler bizi şeýle gyzyklandyrýar. Hatda käte heniz näbelli şol netijelere irikge bolup, esasy işimizden ünsümizi ýüz beräýse, sähel kynçylyk ýüz beräýse dagyn, öňümizde aşyp bolmajak dag keseren ýaly derrew lapykeç bolmadyk. Emma Zemin döräli bäri, asla synmadyk, gozganmadyk ýekeje dag tapyp bilmersiňiz. Ýa-da adamzadyň aýagy galtaşmadyk dag gerşini hem tapyp bilmersiňiz. Hemme zada sabyr, yhlas, tijenmek aýlaryň biri. Taryh daňy atanyndan häzirki günümize çenli adamzada abanan iň owlukmaklyk, netijelere howlukmaklyk taryha ýüzleneliň. Muhammet al-Fat, Muhammet al-Fatih, heniz kiçijik oglanka, deňziň gyrasyna gelip, Konstantinopolyň gala diwarlaryna seredip, ümzügi ýere ýumraryn. Men ertir seniň mäkäm galalaryňy ýere ýumraryn, diýer ekeni. Ahyrynda, ýigrimili ýaşyndaka, şol ýere gidekçe, almak nesibesini Allatagalla bu ilkinji gezek tutanda, eýsem, bu ýigdekçe gylyjynyň sapyndan ilçisi boljaklygyny, ussat söweşçisi boljaklygyny, bu ýolda uly üstünlik gazanjaklygyny bilmedimikä? Uly ynam bilen tassyklap bilerin, ol muňa elbetde ynanandyr. Şol sarsmadyk ynam hem ahyrym gurbat, kuwwat berýär. Beýik ynam, beýik işleri amala aşyrmaga gurbaty gowşut, ynamyny gowşatmaýar, yhlasyny egismeýär. Ahyry arzuwky öňünde. Öňünde beýik maksatlary goýanlaryň ýönekeý başlangyçlarynyň hupbaty bolma. Her bir ädim, her edilen iş şol beýik maksada barýan ýoluňda uly medet, goldaw bolmalydyr. Ilkinji ädimleriňe biperwaý garama. Olary kiçeltme. Sabyr we yzygiderlilik bilen Iş salyş. Şol ýönekeý, sada hem kiçijik görünýän ilkinji ädimler iň beýik maksatlary eltip bilýändir. Eflatunyň aýdyşy ýaly, işiň iň ähmiýetli bölegi Onuň girişmegi bir başlap bilseňiz ýokdugyňyza, soňuna çenli alyp çykjakdygyňyza, her işi doly başarjakdygyňyz, ilkinji ädimleriňe, işiň başyna nähili yhlas peýda bolar we gazanylýan netije göz öňüňe getirişiň. esasynda jemlenýändir. Işiň iň ähmiýetli bölegi netijesidir. Ýöne şol netijä sag-aman eltjek we gurbatyňy gowzatmajak güýç ilkinji ädimlerdäki yhlasyňda.